Кулун тутар сүүрбэһэттик күнүгэр бүтүн аан дойдутааҕы тыйаатыр күнэ. Биһиги нэһилиэкпит биир киэн туттара Саха тыйаатырын уонна Олоҥхо театрын артыыскатынан, уһуйааччытынан буолар Россия Саха сирин норуодунай артыыската, Былатыан Ойуунускай аатынан государственнай бириэмийэ лауреата Степанида Ильинична Борисова. степанида ильинична муус устар уон биэс күнүгэр тыһыынча тоҕус жүз биэс сыллаахха тиһилиги нэһилиэгэр төрөөбүтэ кини ойор-көтөр оҕо сааһа хомпу үрэх кэҕиримэ күөлэ ыраас уутугар умсаахтанан олус үчүгэйдик ааспыта кини оҕо эрдэҕиттэн ыллыырын туһуйарын хоһоон этэрин олус сөбүлүүрэ Степанида Ильинична Наахара орто оскуолатын үөрэнэн бүтэрбитин талааннаах кыыһы Майатааҕы культура дьиэтигэр үлэһитинэн ылаллар. Онно үлэлии сырыттаҕына Ньурба театрын салалтата бэлиэтии көрөн артыыһынан ылбыта. Тыһыынча тоҕус сүүс алта-тоҕус сыллаахха сүүмэрдээһини ааһан Щепкин аатынан үрдүкү театральнай училищеҕа үөрэнэ киирбитэ. Тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ уон түөрт сыллаахха ситиһиилээхтик бүтэрэн баран Дьокуускайга Саха театрыгар үлэлии киириэҕиттэн күн бүгүнүгэр диэри артыыһынан, уһуйааччынан үлэлии сылдьар. Суоһалдьыйа Толбонноох бастакы оруола тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ уон биэс сыллаахха Николай Гоголь «Женитьба» Агафья Тихоновна оруолун толорбута. Былатыан Ойуунускай «Мной оставленные песни» поэт кэргэнэ Зальтен Бэмби, Бэмби оруола, Баһылай Харысхал Аммаҕа саас этэ, Аксинья оруола, Анемподец Сопронов бүдүрүйбүт, Мааппа, Чингис Айтматов хаарыан хаппа күөх кытылым кириискэ ийэтэ, Семен Курилов ханьыда уонна халерхаа,

биир улахан оруолунан буолар «Кыыс дьэбилийэ» олоҥхо испиктээкилгэ республиканскай театральнай фестивальга улахан бириэмэни «Бастыҥ дьахтар» оруола номинация хаһаайынын аатын ылбыта буолар. Икки тыһыынча үс сыллаахха «Кыыс дьэбилийэ» олоҥхо испиктээкил улахан театральнай критиктэр анаабыт бириистэрин кыһыл көмүс, мааска бириэмэни ылбыта. икки тыһыынча биэс сыллаахха Японияҕа Экспо икки тыһыынча биэс аан дойдутааҕы быыстапкаҕа кыттар чиэстэммиттэрэ. ЮНЕСКОҕа Саха Республикатын күнтэригэр кыттыбыттара. Икки тыһыынча биэс сыллаахха Николай Лугунов Чыгысхаан ыйааҕынна романыгар олоҕуран суруллубут испиктээгэлгэ Чыгысхаан ийэтин Одьулуун оруолун оонньообута. Онтон Лики Чингисхаана аан дойдутааҕы көһө сылдьар фестивальга улахан билиниини ылбыта. Ол кэнниттэн тайна Чингисхан киинэҕэ Одьулуун оруолун эмиэ итэҕэтиилээхтик оонньообута талааннаах драматическай артыыска буоларын таһынан айылҕаттан айдарыылаах кылыһахтаах күүстээх киэҥ диапазоннаах куоластаах бэртээхэй ырыаһытынан биллэр Сонун хайысхалаах ырыаһыт Табык диэн Саха сиригэр ыытыллар рок-фестивальга Айтал Чолбон бөлөхтөрү кытта аан дойду таһымыгар тиийэ биллибитэ. Саха сирин культуратын тархатан араас омук дойдуларынан, Европанан, Азиянан, Американан сылдьан сахалыы кылаһахтаах куолаһынан ыллаан туһайан кэлбитэ. Биһиги нэһилиэкпит, улууспут, өрөспүүбүлүкэбит аатын ааттата сылдьар талааннаах артыыскабытынан киэн туттаммыт икки тыһыынча уон тоҕус сыллаахха кини аатын норуот айымньытын дьиэтигэр иҥэрбиппит Сылын аайы Степанида Ильинична нэһилиэгин дьонугар, культура эйгэтигэр ситиһиилэрин уонна бэриниилээх үлэлэрин иһин харчынан бириэмэ туттаран үөрдэр-көтүтэр. Күндү убаастыыр киһибитин бүтүн аан дойдутааҕы тыйаатыр күнүнэн эҕэрдэлиибит кини айымньылаах үлэтигэр ситиһиилэри уонна чэгиэн-чэбдик буоларыгар биир дойдулаахтара баҕабытын тиэрдэбит